Wickedness is never happiness. Say. Ha! Some women, abi some girls, I no sure say na normal human being born this pikin, my people. Ha! Person just born pikin, put am for inside toilet. Ah! Person just born pikin, put am for inside toilet. Ah! Welcome to Naija Daughter TV. Oh wow, may I change this uh, shirt? At least may I put on for another another color. May not just be the same. Oh, na two shirt I wear. I just come back for outside. Okay, my beautiful people. Hmm. I just bring this news. I don't get this news. I never talk about her. One of my beautiful sisters, she sent down for me. Say, Niger daughter, say this news. Chook your mouth for inside Echo Meme. May una pardon our noise.

God go go he go he go blow trumpet, you know. Because wetin dey happen now are days, my people, the thing dey shortalize me. Yes. You know wetin they say shortalize, you go shortalize, you go do like this. What? Are you for real? For real? Some things when you just see for social media and eh, the thing go just shortalize. You know, whenever I get all those uh, news channel, if I see something, I'll just, you know, anything go break me down. But I need to they bring and come for my family, my beautiful family, my amazing family, why I get for this Niger daughter. Una dey see dis people, pikin, person just born pikin. You carry pikin for nine good months, nine, nine good months. No be small pikin video I just film finish just now, no matter the condition, thirteen years old pikin. You dey see say no be because of poverty. Some human being, they are just, in fact, they, inside their mind, they, they black pass back of cha, back of pot. You no know that charcoal, you no see this my shirt, e no black o. You no see this my eh, eh, e no black. Some people mind, some wo, women mind eh, If dem see human being, if dem cut am for dem make dem eh, dem go do am. Thirteen years old pikin, e hold the pikin dey romance am, e dey follow am dey play, e like am, thirteen years old pikin o. So this person wey go dump this pikin maybe na runs girl or maybe na I no I no really know, people dey out there wey dem dey look for pikin, wey dem dey look for children. If you dey out there, you get belle and you your and you dey plan to born pikin and dump it, people dey wey dem need pikin, just announce am for hospital now, my country Nigeria una need to wake up, yes, make una ask me again, my country Nigeria hospital una need to wake up, if una see girl, pregnant woman, wey maybe man no follow come, nobody follow am come, she get belle, make una dey ask am, You go fit take care of this pikin, this pikin wey you carry so? If she or he say no, then una look for good family wey go adopt the pikin. For there go go born small pikin, dump am for inside toilet, use cellophane wrap uh, pikin because I will still I will film this one put, I will bring this one also. This uh, woman, he thief pikin, wan go give him auntie. Maybe they see the auntie pain, if they see the auntie cry, he go say no worry. Uh, auntie no fit uh, uh, do am, me go by myself go thief pikin come for you. Na they gbaba. Nai some girls God just blex you, you just open your two leg you born the pikin you go carry am put for inside toilet I go leave the video make una still watch Throw when a little child like this inside the toilet ah this world this is end time end time has come they won't tell you again that end time has come anymore this. Dem go carry the pikin for inside toilet start to dey baff the pikin my people the thing shatalize me infact e enter my bone marrow. If a woman woman go fit carry pikin for womb imagine this kind girl now e jam yahoo yahoo boy or yahoo plus or eh, you know all those ritual people they go tell am say that pikin when e dey womb say they go give am one million say make e born am if for im mind you know say you wan go born the pikin go throway am when they offer am one million e go just give the pikin out those kind of people na dem dey do am

Later now, this girl go open mouth, then go dey say, I'm looking for the fruit of womb, I'm looking for the fruit of womb. The innocent man wey you go go meet later, dem go start to dey waka, dem go say, ah, im womb dey okay, nothing happen to im womb. Eh, the man sperm, e dey kakaraka, nothing, eh, the sperm, eh, eh, if e match ball, in fact, e go fit pregnant the ball. But your own, e no fit pregnant you. Wetin you do? You think say this thing wey you do now, wey you take born pikin now, go dump am for toilet,

she go carry. If you see pikin wey dem born for outside now, everybody abandon am, she go carry. Old woman, she was dreaming to jump something like that. Now na u just born pikin, una go dump am? No, just shout, ring bell! Ring a bell! Tell dem say, ah, me I get belle o, eh, me I no fit take care o, who want pikin? Announce am, social media don dey now, go to social media, call somebody like me, if you get my contact, you tell me, you tell person like me, I go announce am say somebody say im get pikin, im no fit take care of am, im wan give you make you adopt am or im wan give you make you carry. for you go go in fact suffer innocent pikin put am for inside her toilet just born small pikin put am for toilet if your mama put you for toilet you go exist as the world dey sweet you na the the the the fact the uh, uh, um, uh, things of the world dey sweet you maybe na girls wey sabi fix eyelashes na girl wey sabi put human na girl wey sabi use cream na girl wey dey use eh eh eh, eh take dey make im money without eh eh eh, eh money no dey eh, eh Wetin una and fim eh because if the pikin dey there dey sucky sucky eh eh eh e no dey e no dey show eh u go dey lick the the pikin for dey go the runs when you she wan dey do na him make e carry this pikin I just dey talk my own o everybody you are free to drop your own opinion you know how can a woman see thirteen years old pikin e fit hold e pikin dey romance am dey follow am dey play dey touch e joy as the people dey even dey cry many of us dey cry say how can this man open e eye to dvaga this girl the small girl still dey with e pikin talk of this person this person wey drop no be small pikin o this person wey go drop this pikin no be small pikin may god have mercy on you my people na this one i got to just drop please if today na your first time coming across nigeria daughter tv please subscribe to me like this video okay drop your own opinion wetin you think wetin this girl do e good as e born pikin e go throway am for inside toilet or She better call somebody say I no fit take care of am. Na wetin for call somebody say I no fit take care of am. Me I prefer that one. Okay na my own opinion be that. Don't fail to dro- drop your opinion. And you can still follow me on eh, Niger Daughter TV on Facebook. Yes, I just start Throw a little child like this inside the toilet. Ah this world this is end time end time has come they won't tell you again that end time has come anymore this is just the end time ah wickedness is never happiness say that your spirit now send that your spirit now